جیہاں کمال کلچر اے سائیڈ تے گرین گرین پھول تے بڑے پیارے پیارے نظام تے باقی بھرا تھوڑا ماشاءاللہ موٹر سائیکل تے لش پش کر کے وی آئی پی ریڈی شیڈی تھی کے دوے بھرا شہزاد بھائی وی تے میں وی رلے میں تے بینک چھوڑی اے جگہ تے چل کے تاکہ اتھے وی وزٹ کروے سو پیارا جیہاں بڑا خوبصورت جے لیول دار ماحول اے تے جڑے رہنا نال نال ویڈیو سکپ نہیں کرنی نہر دا کنارہ اے تے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اے

اچھا ویور ماشاءاللہ تساں اے پریشان نہیں تھیونا اے ہیڑا خوبصورت جا نظارہ آ گیا ساڑے کول اساں کیا بندے آسے اس ٹائم اساں ویلاگ بنایا بڑا پیارا جیا بکرا آ گئیاں چھوٹے چھوٹے جانور خوبصورت جے اساں اے ویلاگ دا اتھے نظارہ گیدا ہے اپنا خوبصورت سرائیکی ویلاگ ہوندے سنگت تو کو دکھاونا سارا فرض ہوندے ماشاءاللہ بڑا پیارا نظارہ ہے خوبصورت جے انجوائے کریسو نال جڑے راہسو تے ماشاءاللہ ساڈیاں تیاریاں تھیندیاں پئین شادی دیاں نال راہسو تہاکوں ڈکھیسوں فل پروٹوکول اساں پہنچ گئے آں اپنڑے سلون نالے بھائی کول کٹنگ شٹنگ کراونڑ دے خوبصورت جیہا نظام کٹنگ شٹنگ کرویندے پئے ہیں بھرا تہاڈا ریڈی تھی کے کٹنگ شٹنگ کروا کے تہاڈے سامنڑے آندے بس اے پیارا جیہا کمنٹ کر کے تہاڈا بھرا سلیم کھوکھے آلا اپنڑے پاک ویلیج لائف دے نظارے تہاکوں کیسے لگدن۔ نظارے خوبصورت جے سرائیکی تے ثقافتاں ہوندیاں تے میں آہداں کہ سنگت تہاکوں چس آ ویسی ساڑے اپنے سرائیکی ولاگ دی۔ کٹنگ کرویندے بیٹھے ہیں سلون تے گئے بیٹھے ہیں لش پش کرویندے پئے ہیں تساں پہلے ڈٹھا ہوسی ساڑا سٹارٹ اپ شادی تے اساں ویندے پئے ہیں اے کٹنگ شٹنگ خط شط ماحول پروٹوکول اتھائیں واسطے بنڑدا پئے باقی رہسو نال نال ویڈیو سکپ نی کرنی بالکل وی سکپ کر ویسو تاں تہاکوں سمجھ نی لگنی کہ تہاڈے بھرا کیا سٹوری سنڑوائی ہے تے کیا نی سنڑوائی جیویں سلون توں ویلھے تھینے۔ ویلے تھی گئے نظام تکو اگاں دا ڈکھینے نال جڑے راہسو ویڈیو سکپ کیانا کریسو تے ماشاءاللہ کٹنگ شٹنگ کرا کے تہاڈا برا تھی گئے ریڈی دسیسو کیویں لوک پیاری آندی پی ماشاءاللہ اج دا ڈریس ساڈا پرانا ہے لیکن انشاءاللہ خوبصورت جے ڈریس ہوسی شادی دے تے باقی میں مزید محبتاں کریندے راہسو نال جڑے راہسو ویڈیو سکپ نہ کریسو خوبصورت جے کلچر اپنی ثقافتاں سرائیکی سرائیکی ویلاگ تے بھرا تہاڈا وی آئی پی لیول دا پروٹوکول نال ویندا پے شادی دے فنکشن دا پروٹوکول ہے۔ لو ویور ماشاء اللہ آگیا سے شادی دی طرف شادی دا خوبصورت جا نظارہ تے ماشاء اللہ سا آگے باہر گراؤنڈ انٹری دے تے خوبصورت جا پیر اور سید بادشاہ ساڑے ماشاء اللہ آندے پین تے انہاں دے استقبال تھیندہ پین تے مزید تساں نال جڑے رہا سو ساڑے پیر ماشاء اللہ سید بادشاہ ہیں تے پیر غلام یاسین شاہ صاحب ہیں ساڑے اپنے مرشد ہیں ماشاء اللہ شادی دے ولیمے تے مہمان ہن تے اساں وی ماشاءاللہ نال نال اساں ویڈیو اساں بنڑائے اپنا ولاگ بنڑائے اے ہن ساڈے سید بادشاہ ماشاءاللہ سبحان اللہ نورانی ہستی اے اے ہن ساڈے اپنے پیر اور سید بادشاہ تے ماشاءاللہ اساں اج انہاں کوں ولاگ دے وچ گھن آئے آں خوبصورت جیہا کلچر انہاں دے صدقے ساڈا ولاگ وائرل تھیوے اور انہاں دے صدقے ساڈا ولاگ کامیاب تھیسی اور انشاءاللہ جڑے رہسو پیارے پیارے پروٹوکول دے نال خوبصورت جیاں ثقافتاں ساڈے سرائیکی کلچر دیاں ڈیکھسو راہندے ساڈا ویلاگ سکپ نہ کریسو۔

ویلکم بیک سنگت میرا تھوڑا ماشاء اللہ وی آئی پی ولی میں تو تھی گیا نا واپسی اپنے ویندہ پہ گھر کو خوبصورت جہاں نظارہ تے بڑا پیارا پیارا اپنا کلچر سریکی دی پاک ویلیج لائف دی آواز تے محبتہ گریندے رہا سو پیاریاں پیاریاں سورج جی نو ماشاء اللہ اروج تے کھڑے کیسا کلچر آنا پہ سبحان اللہ

ہر سائڈ تو بغیچے ہی بغیچے باغ ہی باغ ہیں اندر افسر آنے انہیں تھے ماشاءاللہ سٹے کرے نے انہیں خوبصورت جے سارے سرائکی دے محال دے وے سنگت دیئے کچھ پروٹوکول ہوندے پیارے جے ویوڈو تے میں آدھا چس ہوندی دے لیول دار ویلوگ ہوندے خوبصورت جیاں تے مزید ہی میں جڑے رہ کرو محبتہ اپنی رہندے رہ کرو پیاریاں پیاریاں نہر دے کنارے تے ماشاءاللہ بھیڈاں چگدیاں ودین خوبصورت جیہا نظارہ آندا پے تے کیا بات ہے میں آکھیا سنگت واہ جی واہ استاد واہ ہیں چس آ گئے نا سنگت اپنے سارے سرائیکی دا ماحول دور دراز تک جتھاں تک نظر ویندی پے سب گندم ہی گندم بیجی ہوئی ہے خوبصورت جے ویو آندا پے گندم دا ایڈو سارے سورج دا بھی خوبصورت جے ویو آندا پے ماشاءاللہ بڑا پیارا اور لیول دار کیا بات ہے

سنگت ماشاءاللہ کھوکھے تے بھرا توڑا آ گیا یا اپنی روزی روٹی دے دوبارہ ولا اپنا اسٹال سجا گی دے خوبصورت جے ڈبے شبے اسا لیندے پہ اسے پرلی سائٹ دے آ گئے ٹرین گاڑی دے عرف مال گاڑی اسا کے بلاک دے ویچی کو بھی گھنو تے پیچھا نہ رہے ہوں ساری سرائکی دی سخاوت تے ماشاءاللہ تے اج دا ولاگ دبنگ ولاگ تھی گئے تے موسم وال خراب تھیا ہوا دریرے پہ بادل آ گئے بادل آ چکے ہیں دوبارہ وات اللہ خیر کرے بارشاں دا نظام جاری ہے ترے ڈے بارش جسیاں نے وڈے کھون لگا اللہ خیر کرے کیا بن دی ہے باقی آج دا ولاگ سارا خوبصورت جا کلچر تے سارا سرائیکی دی سخاوت تے فل ماحول خوبصورت جا باقی امید ہے کہ تاں کو ساڑا آج دا سرائیکی دا سرائیکی ویہلاگ تے سرائیکی شادی شادی ولیمہ وی آئی پی پارٹیسپینٹ خوبصورت جے تھی آسی تاں کو پسند آیا اسی ساڑا ویلاگ تے کوئی غلطی کوتا ہی تھا ہی ہوئے تے بھرا کو معذرت بھی تھی کرو خوبصورت جے ویدر دے نال نال تے خوبصورت جے فنکشن دے نال نال تے بھرا توڑا لش پش کر کے آج فل ریڈی پروٹوکول دے نال

تے ساݙی فیس بک پیج تے ویڈیو پہنچدی پئے تے ایکوں فالو کریسو خوبصورت جیہا کلچر تے یوٹیوب چینل پاک ولیج لائیو دی سرائیکی نظارے تے سرائیکی ماحول تے سرائیکی ثقافتاں تے باقی ݙیسو اجازتاں اڄ دے ولاگ نال کل ملسوں ہک خوبصورت جے پیارے جے ولاگ نال ول پاک ولیج لائیو دی آواز تے تہاݙا بھرا اپݨا سپیشل پرسن سلیم کھوکھے آلا تے کوئی غلطی کوتاہی تھئی ہووے تے ݙیسو معذرات آڑ خوبصورت جے ولاگ کوں ݙیسو اجازتاں سرائیکی وسیب آلیاں کوں ساریاں کوں ساݙا محبتاں بھرا سلام علیکم۔